Gãtɔa dzɔ vɔ. He.
Hei, Amara, nyɔnu vɔ̃ɖi ma ye nye ɖekakpui dzi nyuitɔ ma ƒe nɔa? Hey! Hmm. Wulɔ ma. Ele be nakpɔ ale si wòdo ŋukpe ma. Enya ŋdo go le eƒe ɖekakpuivia ƒe ŋkume eye wòka be nye afɔ megaka aƒea me kɔ. Eh? Hey! Nye mate xɔ nu sia dzi so. Hii. Ehem. Em, ke e, Nandi ya ɖe? Ŋka Nandi wɔ? Ŋka ye wòate ŋu wɔ? Edi be yeagbe nya nenɔa gake mete ŋui o. Kpɔm ɖa. Mele didim be mate mama le vi kple nɔa dome. Ele nam be maɖe asi le woa nu. Ke ŋka wògene le azɔ? Le nyateƒe mea, nyemenya o, nyemenya o. Esi na mele veve sem tsɔ wua, yenye be medzo le Nanji lɔm. Eya. Ɖekakpui dzi nyuitɔ aɖe wònye. Ɖetugbui ɖe sia ɖe la dzi bena yeaɖee. Enɔnye, etɔnye, wo katã wolɔ̃ eƒe nya gbɔ. Mawu nu ka ta Uza makakea nu ka ta? Ame aɖe nyo nenema. Mawu ɖokuiwò ɖe nu sia ta o ɖe? Ẽ? Melɔ̃e. Mele na wò be nànɔ avi faa nenema o. Naneke mekpɔ dzɔ haɖe o. Nèsea? Nu si le vevi ɖea, ye nye be. Nam dzi lɔ̃ wò. Nam dzi lɔ̃ wòe. Nènya nyuie. Meka ɖe edzi be wo kple nɔa woagblẽ ase eme. Ẽ? Dzi dzɔa vi fafa. Enyo nenema. Tamara, mègafa avi ake o la. Enyo nenema. Amara, enyo. Enyo nenema. Nanji. Nanji ɖo tom. Mehiã be nàlé blanui nenema o. Nèsea? Gbɔwòe nu sia nu la tso. Yɔ nɔwò ne naƒom nɛ. Esia mele nua gɔme sem o. Medze si nɔnye o. Esia ta medona gbe ɖa se be wòada asi ɖe nu sia nu si mawɔ dzi, elabena ne egblɔ be yegbe koa, evɔ ema ɣe naneke meli si nagate ŋu wɔ. Ne le da ɖe eƒe gbe dzi eye nèvae wɔea, makpɔ ŋutifafa akpɔ gbeɖe o. E, aleke mate ŋu aɖe ɖetugbui si ƒe nya gbɔe nɔnye melɔ̃ o? Eye nu si gale nye vem enye be nàme ɖo ta ɖe wo dzi ŋgobia aɖeke si tae wole ɖetugbea ƒe nyagbɔ trim o. Nu sia tae wòle be nàlé ɖe ɖetugbia nu ɖo. Wòe nye ame si le srɔ̃a ɖe ge, menye nɔa o. Gake aleke mate ŋu akaka aɖe ɖetugbia ɖe esime nɔnye meda asi ɖe edzi o? Ke nèdi be yeagbli da ɖi elabe nɔwò meda asi ɖe edzi oa? Mate ŋu vem o.
Melɔ̃a Marachi ƒe nya gbɔe, eyae nye nye agbe. Lɔlɔ̃ sia mate ŋu gbã o. Ekema yi ɖoɖoa dzi ne naɖee. Ne le lɔe vavã, ekema ɖee. Ŋlɔ be nɔa ƒe nyamea. Gake nyemekpɔkpɔ aŋɔli ɖetugbuivinyɔ lo. Ɖetugbui ka?
Esi ƒe nya ŋugblɔ na wò anyɔlɔlɔ̃tɔa. Metrɔ yi fiase ma me zi geɖe gake nyemeke ɖe enu o. Nyemekpɔe o lo. Hum! Ʋui gã aɖe nye esia. Ele be míake ɖe ɖetugbui sia ŋu. Nyemable o. mele nu ƒom ɖe
nya ka nedi be magblɔ na yi
ke meɖo nya ɖeke la gblɔa enyo favie meɖo nya ɖeke la gblɔ na mo ɖoto meɖo kuxi gã ɖe le afi sia ele be make ɖe ɖetugbi lɔlɔtɔ nya nu efe ɖati le nye ne mabu tame vevie la yɔ nyemese mo Ee, mele aƒea mea? Ee, taflatsia vinye. Ele be maƒo nu na wò. Mese bena Uza Makapu vie nènye. Ee. Mhm. Mègase ale si ye wòdo ŋukpe ɖetugbivinye Amara gbe si gbee nèkplɔe yi miaƒe aƒea mea? Ee, gake nyateƒe nye bena mɔnɔɖela na esi dzi míato ate kpɔ nya sia gbɔe hmm, adzra. Taflatsia,
ɖewomahi womegblɔe na wò be nye kple Noa futɔwo míenye o. Enɔ na kpovitɔwo lé tu ɖe woaƒe xɔ me. Kɔsiɖa aɖewoe nye esia. Nu ka?
Elabena megbe be nyemaɖe asi le nuwò axɔ anyigba ɖeka si nye tɔnye o. Nɔ tsri nye nya gbɔ, togbɔ be nyemewɔ naneke nɛ o, eye ne mato nyateƒea na wòa, etsri mía dometɔ ɖe sia ɖe. Esia ta ne meɖe mɔ na vinyea wòde ha kple wòa, míaƒe agbe la ɖo afɔku me. Ya ɖekee nye nu sia nu na. Nyemedi be naneke wòawɔe nam o.
Le nyateƒe mea, nyemenya naneke ku ɖe nya sia katã nu me, gake mekpɔe bena nu kpɔkpɔ. Taflatsɛ na dzi. Nàte trɔ dzo azɔ. Mama.

Mama, aleke nàte ŋui o? Aleke nàte ŋu gblɔ nya mawo katã nɛ ɖo?
Mekpɔe be nyuitɔe nye ma. Nyuitɔa?
Mama li le nye dzidzɔkpɔkpɔ me gblẽm.
Ao. Ɖeko mele agbagba dzem be maʋli tawò, ɖetugbuivinye. Tso nu ka gbɔ?
Tso glenɔvɔ̃ɖi ma gbɔ. Wozã maka aɖi sẽŋu nɛ. Ele te wu ame nyemable o. Ne wozã maka gblɔ be yemele didim be yeakpɔ nagogo ye vi le afi aɖeke oa, neɖo la nɔ te, elabe ele gbesɔsɔa wɔ nu sia nu ne eƒe didi wòate ŋu va eme, eye wòagblẽ le ate ŋu tsi eme. Nu sia mate ŋu va me. Ele te ŋu va me dzinye. Uzã maka ame vɔ̃ɖie wònye. Menya nuɖaka siwo wòate wɔ du. Vinye, mètɔ anyigba kpɔkpɔ ɖo o. Nyemedi be wòava wu wò o. Nyemedi be naneke wòawɔ nam o, vinye. Tafla tse se me. Mama,
nyemenɔ mɔ kpɔm nɔ be nawɔ nu sia kplem o. Tafla tse.
Aleke nàte ŋui o? Tafla tse, vinye.
Èle veve nunye. Le ɖe dzi le ƒo nam mama. Vinye. Le ɖe dzi le ƒo nam ŋutɔ. Aleke nàte ŋui o. Taflatse meɖe kuku na wò ɛɛ.
Meva miaƒe aƒe me yi tsɔ be mava ɖe kuku na wò ɖe nu si nɔ nye ɔkploa ta. Gbɔgblɔetɔa nɔ koe meva kpɔ le aƒea me nyemekpɔ o ŋutɔ. Nyemablo me do taflatse tso keke nye dzi me ɖe nu siwo katã nɔ nye ɔkplimia ta. Nye hã medi be mado taflatse na wò. Ku ɖe ale si enɔ nye ƒo nu nɔ nyitsɔ ma ŋu. Mese nya siwo katã wògblɔ na wòa? Taflatse ŋlɔbewo. Ao, mele be wòanado taflatse nam o, ke boŋ anye wòle be mado taflatse na wò. Nèsea? Enɔ wɔ nu si ame sia ame si le eteƒea la ate ŋu awɔ. Agbagba ka wòdzem wòle be yeaʋli eƒe ɖetugbivi ɖekɛa ta? Eye nyemetsɔ nya ɖe nu kura o, ke boŋ nɔ nye nue metsɔ nya ɖo ɖe nu siwo katã wowɔ kple mia ta. Nyemenya nu si ta wotsri miaƒe nya gbɔ alea o. Nu si ko biam mele tso gbɔwòa, eya koe nye dzigbɔɖidzi aɖe ale be na maƒo nue, eye meka ɖe edzi be na latrɔ eƒe tamesusuwo. Nèsea? Woana ɣeyiɣi vi aɖe ko ale be na maɖɔ nye kple nɔnye ƒe nya mawo ɖo. Cukaɖa meli o. Mese egɔme na wò.
Melɔ̃ wò.
Nye hã melɔ̃ wò.
Be makpɔ. Ame nye la, leo ma. Nili alo, nɔte makpɔ. Dzo le nusia ke ŋgɔ. Anye anye. Ame nye la, ame nye. Bleu bleu lo. Alo. Azia meli meli nenema lo, ewɔ via ɖe. Mekpɔtɔ le kɔƒea me. Mm mm. Le vivi mea dzi nyemo bu krɔ hein tafla tse. Nyemo kpɔ nyɔ gake nu ama bu enu akpɔ. Mesia. Enyo. Ne na le gbe na ɖokɔ nyui ɖe. Nu ama trɔ yɔ.

Le nyateƒe me nɔnye le na be nyemele vovom le aƒe sia me eye nu sia mele dzidzɔ dom nam o. Wò ŋutɔe ne mele vovum o. Mebe megakpɔ ɖetugbui gake o. Gake mia kpli kpoe nɔa dzoegbe ƒe ŋkekea. Ye ɖeka koe nye ame si nana be mekpɔna dzidzɔ. Ebe nuka? Ye ɖekae nana be na medena eme nɔna ɖokuinye me eye nyemate ŋu agblɔ be kpɔ gbeɖemama. Hee! Ŋhum!
Ɖetugbui ka? Ame ka gbɔ nèle? Ame aɖe tsi dome le.
Hey!
Mama, aleke mate ŋu bu ame vevie ma ɖo ho? Nu ka te mate ɖe asi le mía nu míabu? Agɔ kawo dze na wò, Mama? Nu ka ƒe dzi bim nèle? Nu ka ƒe vevesese dom nèle na ɖokuiwò? Ɖe nèxɔe se be Mama le didim be yeatso wò dzidzɔkpɔkpɔ me ya? Ɖeko wòle agbagba dzem be yeaʋli tawò, aɖe wò ɖa le nubialawo ƒe asi me. Ŋua ne memia wò nu le afi ma vivi lea, matrã ye le nua gbagbe. Na dzi.
Mama da asi le ŋunye mavo. Nu ke nye nu siawo katã, ẽ? Ne le yie dzi alea, ele va si le dzinye be madzo le kɔƒe sia me eye magblɔ dza nye magagbɔ ko. Nna ŋdzi.
Nna ŋdzi. A'a, eɖo afi ma hã vɔa? Hehee. Medɔ vɔ. Bɔsunya. Hey. Srɔ̃nye lɔlɔ̃a. Ɛnfo. Meyɔ va afi sia ɖe. Mia ƒe via kpakple Uza Maka ƒe via ƒe katedia ta. Melé ŋku ɖe nu eye mekpɔe bena ne míawo míetsi tre ɖe nua, ɖe koe wòagasesẽ ɖe edzi. Nèkpɔea?
Nu ka ta nèsusui nenema? Elabena wo ame evea wolɔ̃ wo nɔewo ƒe nya gbɔ vɔ xoxo. Esime ɖekakpuia tsi tre ɖe woaƒe katedia nu vɔa, Le míaƒe akpa dzia, nenye be míawo hã mígatsi tre ɖe wɔa nu le míaƒe akpa dzia, ɖeko adzra la gakpɔtɔ ayi edzi ne sia srɔ̃nye o. Esia ta na míawo ya míanɔ megbe na wo, meɖe kuku o. Le gɔmedzedzea, mekpɔ dzidzɔ ɖe mía via kple ɖekakpuia ƒe hadede nu va se ɖe esime medoe dzesii be ɖekakpuia Ozamaka ƒe vie wònye. Esi megavɔ̃e ɖi oa, Ɔza maka meda asi le woa kpli ƒe katedia dzi o. Ẽ, nèkpɔa? Esia ta, ne míeɖe mɔ nɔ míaƒe ɖetugbivia wòyi ɖe kadede sia dzia, yeƒe agbe la ɖo afɔku me. Nya si gblɔm mele ema, ẽ, fo. Wòto nu nyuie be yi ɖeka pɛ koe le mía si ye. Se gɔme na.
Nenye be mígbe be mímade megbe na wo oa, alea na tamebubu sɔ gbɔ míaƒe via. Ẽ, wò dzi nedze eme. Ŋ, meɖe kuku, na míanɔ megbe na wo. Ɖekakpuia va afi sia va gblɔ nu si nenye yeƒe dzidzia na mí. Ẽ, srɔ̃nye lɔlɔ̃a, tafla tsɛ srɔ̃nye, na míanɔ megbe na wo. Ẽ, mínɔ megbe na wo. Oo, nèsea? Nye lɔlɔa. Eh. Efi ase me gblɔa. Eh. Nana nɔ megbe na wo. O. Eh nye lɔlɔa. Mesia. O mi nɔ megbe na wo. Enyo.
Ne kplɔ tɔ tsɔ mi le tsa di la me va fún le nu bia.
Eh. Ame ke gblẽ na o. Mekpɔ o.
Inyimekaɖedzitɔ hame kple wo nɔnɔme sia la te ɖu nenema gbogbo.
Ke nèkpɔm le nyateƒe mea? Nyemable wò mekpɔ o. Gake nɔ te loo. Ame kae fia wò ɖuɖu gbogbowo katã si ɖum nènɔa?
Afi kae ɖe? Afi ka vunɔ ma ɖe? Afi ka vunɔ si le eɖokui yɔm be enyo ŋutɔ hã be mekpɔ o? Tsi wɔe. Wò ŋutɔ le nya keke tsɔ vi wa tre mɔe ne vinya ale be wòaɖee. Ẽ? Ke midi be yewoaŋem le afi si mi medo ŋu le o alo? Ɖo to nyuiɖe. Tsi ŋɔe. Ɖe asi le vinye ŋu wòavo na. Gblɔ na viwò be nete eɖokui ɖe aga. Ne nya ame va afi sia bena, Matso fe na wò. Viwò ho neli si le ahɔa. Viwò ho neli si le ahɔa. Ati ƒuƒua me le nua ƒo na. Wuzamaka. Kókó ne nyea. Adaba ene dzea.
Enye gblɔ ne lea.
Tsiwɔe. Wuzamaka.
Ɖe si le nu nyɔro. Dogo le nye aƒe me. Ɖe ya tsi se ɖe adaba tɔ ve kɔn dzi na wa. Ɛ. Ile va bo ada dɔ na ya. Gake asi se ɖe adaba tɔ ƒe nɔƒe. Miwo kata si le aƒe ya me mi me dze adaba. Ɛ.
Asie me nya. Le futu me na ma. Nyɔnu kaba. Le va futu me na le nya kwe me ya. Wuta maka. Enye ya. Ayi.
Anana. Kpɔ o ɖa. Nyɔnu ma ɖo ta. Ya kame. Nua do nɔ ƒe ƒe ƒoɖi. Le ɖe ŋutsu ma ɖo ta. Dzivi ma ɖo ta. Wò ŋutɔ hã me ɖo tɔ. Avnɔ, adzetɔ, kpɔ ŋku si wòklẽ da ɖi ɖa. Klã viwòa nyui ɖe. Mite mia ɖokuiwo ɖe aga le vinye vevia nu. Le nya ɖoƒe wɔa. Wò ŋutɔ le nya ɖoƒe si nèle asi o. Aleke nàte ŋu dɔ vinye tso ɖoƒe kɔkɔ ma atsɔ va miaƒe ɖoƒe sia ɖo hẽ? Aɖaʋatɔ ƒe kɔŋdzi. Kpɔ nu si ɖum le ɖa. Nuke nye sia? Mègatsɔ wò dɔwuame ƒe ŋutilã ƒe ʋe ma ɖo aƒeme nam o. Nyemate ŋu nɔ te le miaƒe ayaɖuɖua nu o. Menye vodada wònye o. Ɛ̃, menye na minye ayaɖula o. Menye na le nye nuwɔdonu o. Miyi miava edzi miaha eme. Gblɔ ne viwòa be nete eɖokui ɖe aga le vinye ŋu, ne mewɔe oa,

na dzi mele nye nya gɔme sem o metrɔ kpɔ ɖetugbea gake mayɔ maƒo nɛ azu dɔ e nye menya ale si tu mawɔ mayɔ maƒo nɛ nye mete le gake menyia bena melɔe le le menye ɛ nye menya ale si mawɔ lo xɔ nye ɖo ŋutsu ƒe dzi na ƒo na ɖetugbea menye be e nɔte aleke ɖetugbea ŋutɔ le ɖo
na dzi nye mate ŋu de asɛ hã na o ɛ nye mate ŋu o Gake nu si menye nye bena nye dzi le ɖetugbui sia lɔm, ne nyemekpɔa nyemele vuvɔm o.
Enye meƒe, ele be nakpɔ nye ŋugbetɔ srɔ̃a, eh, kpakple xɔlɔ̃awo lɔma. Eh, yi fɛn, na magblɔ nya sia nɔ, eh, ɖo tom. Ele be nakpɔ ɖetugbui ma. Wulɔma nya kpɔkpɔ, eƒe la dzɔ dzi na wò.
Mena dzi taflatse taflatse. Tugbedzedze tɔxɛ aɖe le ɖetugbui ma ƒe ŋkume. Melɔ̃ ɖetugbui ma. Menye wu lɔmɔ. Nyikɔ wu lɔmɔ ŋutɔ hã medzɔna dzi nam o. Enyo na mi fanfan gbeɖegbeɖe. Kpɔ ẽ, mègadoa dɔmedzoe ɖe ŋunye ɖe nya ma ta o. Yi nava wɔ nu si nèdzro ŋutɔ ẽ. Taflatse, kpe ɖe ŋunye.
Matu fe na wòa? Nyemawɔ. Koa màte ŋu kpe ɖe ŋunye aƒom na ɖetugbenama ẽ?
Ŋutɔe, esia la ɖe fiã be nènye ŋutsu. Vinye,
enɔ wotsɔ wò nya va gbɔnye ebena nèle hea dem kpakple Nnemeka ƒe ɖetugbivia. Nyateƒe yea? Ẽ, nyateƒe.
Ŋutɔ hã míle dzadzra lɔlɔ̃ vɔ be míaɖe mía nɔewo. Ta!
Le be nuka? Eɖe ame ka? Tu fiakɔa? Mègagblɔ nya ma ke o. Nukata? Na mabia wò lo, vinye. Nu ka tae le ɖetugbui siwo katã le míaƒe kɔƒe sia me domea, nutu vɔ̃ɖi ma ƒe ɖetugbui koe wɔna vɛ tsã be yeaɖe? Aa, tsitsia nu ka tae nàte yɔ tɔa be nutu vɔ̃ɖi ɖo? Afi sia koe wodzi nya le eye menɔ ɖevime kaka tsi. Nutu ma ŋku megbã ɖe hafi wodzii o. Ye ƒe ŋkua gbã nye nuɖaka si wowɔ le míaƒe du sia me aƒemetsonuwo dometɔ ɖeka. Ne be eƒe nubaɖɔ, nya ka nèdi be yeagblɔ na ye tsitsia mezoe? Mese bena afɔku ye wodze eye ŋkua gbã nɛ. Ame kae le nya ma gblɔ na wò? Mele gbɔgblɔm bena nye kple wò tsi ɖe du. Ne matsɔ ɖo kpe ɖe dzi na wò, mi dana de ɖe du. Ame vɔe ɖi wònye, ewu na ame ŋutɔ hã. Esa bo sɔgbɔ, ewɔ na nu dra. Edɔ na kpakple ŋutsu bubuwo ƒe srɔ̃wo. Edo na vo na ɖetugbiwo kpakple ahosiwo le míaƒe nuto sia me. Nu da ka sia wɔwɔe na bena eƒe ŋku gbã? Aa. Meganɔ kaɖedɛ aɖeke me kple ɖetugbui ma o. Taflatse, gbem le egbɔ. Ne èle didim be yeaɖe nyɔnu tso kɔƒea me koea, va gbɔnye. Makpe ɖe nuwò le akpɔ ɖetugbui nyui aɖe, si la tso ƒome nyui aɖe me ale be, Na ɖe nyemate ŋu flo ɖe nu o. Nèsia vinye. Hei!
Nyateƒe ya. Ye ma nyateƒee.
Nu ka ta ŋutɔ nèsusui be nyemele didim be nàgogo o? Ɖe nèsusui be metsri woaƒe nya gbɔ gbagbe aloa? Ɛ? Megblɔe na wò gake mexɔ dzinye se o. Azɔ atitse mezu wòe ɖo kpe nu sia nu dzi na wò.
Nènya, he, mese le amewo nu bena ƒome ma ɖewo vɔ̃ɖi ŋutɔ, gake nyemeka ɖe edzi o. He! Fugã meɖe kuku na wò. Meɖe kuku gã aɖe na wò. Taflatse tso kadede ma si nele wò kple ƒome ma domea? He! Nyemeka ɖe edzi be nu nyui aɖeke la do le ƒome ma me o. Yesu tso ema, ye ma, aleke nu nyui la te ŋu do tso afi ma ɖo? Ɛ? Kpɔ, gbɔgbɔ vɔ̃ ɖo aba le ƒome ma me. Ele ŋu me na wo, eye ne le ɖewoaƒe ɖetugbiviaa, makpɔ dzidzɔ kpɔ gbeɖe o. Mawu megadzro o.
Ha! Na nye ya ne le bia ma, magblɔ nɔ be la nyo be naɖe eƒe xɔlɔ̃a. Ɛ? Ɖetugbi ma si woyɔna be Wulɔ ma, ƒome nyui aɖe me wòtso va biɔ tase. Enyo tsɔ wu amaɖatsi ma. Wò ŋutɔ boŋ kpɔ loo. Hafi nava kɔkɔ nu baɖa ɖe va ƒomea me na mí. Ne wòava gblẽ nu le mía nu. Fogã, wulɔ manyo wulɔ. Wulɔ manyo wu. Hee! Ha!
Nadzi. Tɔnye. Ɖe nèlɔ̃ ɖetugbui sia le nyateƒe mea? Ɛɛ, tɔnye.
Nene.
Ɛɛ. Enyo yi ɖe edzi. Megaɖe mɔ nya baɖa ma si gblɔm nɔ kpakple amewo le le dua me tso ƒome ma nua o. Woaɖe dzi le ƒo na wò. Gbɔgblɔ nèle be alakpanyawoea? Vinye, wobee wobee ƒe nyawo ma. Medze sii ɖetugbui ma ƒe tɔ nyuiɖe tso keke esime míenɔ ɖekakpuime. Ẽ, enye ame aɖe si ye yeƒe nu biana nam o le dua me. le mía dome ɣe ma ɣi. Enye kpɔɖeŋu gã aɖe si ye mía ɖekakpuiwo míedzina be míakplɔ ɖo ɣe ma ɣi, vinye. Ẽ. Le kpɔa? Ame siwo nelɔ̃ yeƒe ŋkɔgbededea, ame siwo yeƒe nu dzɔna dzi na, woxlɔ̃na be yewoate nu abe eyae ene. Eye ame siwo ye ƒe nu bianam na, nu ka wɔna? Woyina dua me abe nɔ nyam baɖa, nyamaɖinyawo gblɔ tso nu be yewoatsɔ ƒo ɖi eƒe ŋkɔ. Ɖetugbui siwo katã nɔ dua me, eh, ɖetugbui siwo katã nɔ dua me ɣe ma ɣia, wonɔna kɔ dam le ta bena nuka yewoate ŋu ɖe wòazu yewo srɔ̃. Gafla tse be magblɔ nya sia na wò, enɔ hã, nɔ woa dome. Vinye, le ɖo asi xɔxɔ ne ma le gbegbe. Nu si ne nyua, ya koe matsɔ no be naxɔ. Enye tɔ nye mate ŋu tsɔ kpe ne wò ɖe lã teƒe o. Gbeɖe o. Nenye be naɖe gblẽ le ƒome ma nua, enye vinye enye ŋutɔ la nye ame gbãtɔ si la gblẽ no o. Magblẽ na o, elabe mele nyuie dzi na o. Naɖeke ŋutɔ kura megblẽ le ƒome ma nu o. Nya baɖa mo gblɔm nɔ le na woa. Woa katã wobewobee ƒe nya wònye wòdi be yeatsɔ gblẽ nyikɔ na wo. Woa katã nyakpakpawo nye. Esia ta mègaɖe mɔ nàbu nu si ye Mawu tsɔ na wò o. Mègalɔ̃ nɔte abe ŋutsu ene. Ne èle lɔ̃e nyateƒe mea, yi ɖe edzi naƒo nu nɛ, eye wòatrɔ zu tɔwò.
Akpe na wò tɔnye. Yi ɖe edzi. Akpe na wò kekeame.
Nya nu si nèwɔ nam fifi le.